Güli Tekäýewäniň ýigrimi altynjy maýda Facebookda çap eden ýüzlenmesini size ýetirýäris. Moskwa şäheriniň Sahrowo şäherçesiniň migrasiýa merkezine baryp görenimden soň utanç, agyry, we umytsyzlyk duýgusy entägem geçenok. Moskwanyň medeniýet jemgyýetiniň wekiliýeti türkmen raýatlarynyň saklanýan izolýasiýa bölümine baryp gördi. Olaryň käbiri migrasiýanyň kanunlaryny bozandygy üçin iki ýyldan bäri saklanylyp otyr. Uçuş gatnawlarynyň ýoklugy sebäpli ol ýerden çykmak hukugyndan mahrum boldular. Izolýasiýa bölüminiň türmeden hiç hili tapawudy ýok. Tussaglaryň saklanyş şertleri türme tussaglygy bilen birmeňzeş. Özbaşdak hereket etmek gadagan, diňe üç günden bir gezek düwme telefonlaryny ulanmaga rugsat berilýär we gezelenç etme haky günde iki sagatdan ybarat. Olaryň günäsi näme? Näme üçin bu adamlar beýle agyr jezalandyrylýar? Näme üçin bu adamlar türkmen häkimiýetleriniň biperwaýlygy üçin ejir çekýärler? Gökdepe galasynyň goragçylaryna rehimdarlyk duýgusynyň ýoklugy üçin meni henizem kemsidýärler. Diýenler maňa jogap bersinler. Men geçmişe ýapyşamok, sebäbi häzirki döwürde hem edil şonuň ýaly kynçylyklary, görgüleri görýärin. Geçmişiň häzirki muşdaklary jezalandyryjy hökmünde çykyş edýärler. Ine şu faktlar Türkmenistanyň häzirki wagtda bar bolup bilşiniň aýdyň subutnamasydyr. Öz halkyny ýok edýärler. Biperwaýlyk. hereketsizlik we adamlaryň problemalaryna äsgermezlik häsiýetleri bilen, diňe bir sebäbe görä, türmede oturan bu betbagt ýigitleriň eneleri, uýalary, aýallary ozal giren wizalary gutarandan soň, eksport uçuşlarynyň ýoklugy sebäpli Russiýa Federasiýasyndan wagtynda çykyp bilmeýändikleri üçin aglaýarlar, sebäbi serhetler ýapyldy. Tussaghananyň çägine girip, umytsyz, agyrydan we görgülerden doly gözlerine seredip, türkmen ilçihanasy tarapyndan nähili kemsidilendigini gördüm. Iki ýylyň içinde bir gezegem ilçihanadan ýekeje-de adam gelmedi, hatda adamlaryň saglygy we ýagdaýy barada gyzyklanmady. Ýetmiş ýedi sany türkmeniň ekstradisiýa edilmegi haýyşy bilen, Türkmen ilçihanasyna yzygiderli hat ýazýan inspektor Irina Iwanowna Ýeskina köp sag bolsun aýdaryn. Watana dolanmak şahadatnamasy resminama laýyklykda, sud işgärleri Türkmenistan raýatlaryny eli gandally ýagdaýda howa menziline eltip ilçihananyň wekiline tabşyryp bilerler. Iki ýyldan bäri Türkmen ilçihanasy ýekeje hata-da jogap bermedi. Diňe bir gezek Russiýa Federasiýasynyň Içeri işler ministrligi tarapyndan duýduryş berlendigi üçin, ýagdaýyndan umytsyzlyk sebäpli, iki gezek öz janyna kast etmäge synanyşan bir ýigidi mejbury ýagdaýda alyp gitdiler. Görüp otursak, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň ilçihanalarynyň wekilleri Oraza baýramyna gelipdirler, raýatlaryna iýip-içer ýaly zatlar getiripdirler. we çaý içişme çäresini gurnadylar. Beýle çäreler ýygy-ýygydan geçirilýär. Diňe türkmenlere gezek gelende, hemme zat gaty erbet. Hiç kim olaryň ýanyna gelenok, hiç kim olaryň ýagdaýyna düşünenok, hiç kim hiç zat getirenok. Bu nädip beýle bolup biler? Post ýazgylaryna Russiýa Federasiýasynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgärleri okaýandygyny bilýärin. Men size ýüzlenýärin. Aşgabadyň rugsady bolmazdan ýekeje ädim hem ädip bilmejekdigiňize düşünýärin. we hakykat hökmünde kabul edýäris, emma sorag düýbünden başga, adamçylykda. Siz hakykatdan hem gaty biperwaý bolup, watandaşlaryňyza sowgat bilen gelip bilmeýän adamlar ýaly ýykyldyňyzmy? Oturyň, olar bilen çaý içiň, gürleşiň, umyt beriň, siz hem şolar ýaly adamlar, çagalaryňyz we garyndaşlaryňyz bar, olaryň hem şeýle ýagdaýa düşüp biljekdigini biraz göz öňüne getiriň. Halkyňyza beýle garaýşyňyz bilen edaraňyzyň aňyrsynda gizlenip, aldawçylar tarapyndan boşadylmagy üçin altmyş müňden ýetmiş müň rubl aralygynda talap entýändiklerine nähili garaýarsyňyz? Tussaghana gözegçileriniň öňünde ilkinji gezek türkmendigimden utandym. Ilkinji gezek şeýle boldy. Beýle duýgy meniň kalbymda hiç wagt bolup geçmändi. Ýanymyz bilen alyp baran süýjülerimize seredip, men azajyk şu süýjüden dadyp, Bilerinmi? diýip soraýan ýigidiň sudury entägem göz öňümden gidenok. Biz ýanymyz bilen süýjüdir köke, kakadylan çörek, kofe, sabyn, şampun, diş şotkalaryny getirdik. Kofýany görüp ýigitler oňa tarap şeýle bir okduryldy. Gynansak-da olaryň hal-ýagdaýyndan bihabardygymyz üçin diňe birje paket kofe alaýypdyrys. Men gözýaşlarymy zordan saklap durdum. Onsuz-da kyn günde oturan watandaşlarymyzy hasam lap. keç etmek islemedim. Daşary çykandan soň, olaryň gözgyny ýagdaýyna çydaman agladym. Türmeden kän bir tapawudy bolmadyk. Izolýasiýa otagyndan çalt çykmagyna umyt bermäne, ruhlandyrmana synanyşdyk. Men watandaşlarymyň bu güne düşmegini utanç we uly masgaraçylyk diýip hasaplaýaryn. Has doly tekst ýüzlenmäni Gulýa Tekäýewäniň Facebook web sahypasyndan tapyp bilersiňiz.